Youtube Mirasym kanaly. Nedirguldan Nedir şadan habar gelipdir Keýmir serdar gelsin diýip. Habar gelipdir welin diýen adamlar diýýär gabanyp başlapdyrlar diýýär. Bi Keýmir serdara aý serdar sen şu sapar şuň şakylygyna gitme sen. Bi neme bilenem ynha Urly han bilenem bolan dawaň hana baryp ýetendir. Nedir şaň özüne baryp ýetendir. Olam gudasy ahyryn. Seňňem dosuňam bolsa oňam gudasy ahyryn. Şu sapar bir zadyň üstünden baraýmalyň how biz. Şu soň soňky dowurda şuň bir edýän zatlary gaty mojuk mojuk zatlar edýär şu. Dogan garyndaşlaryna dos ýarlaryna agyr salgytlar salýar. Tölemedikleri jeza berýär diýip eşitýäs weli gitmesene senem dosuň durşy welin diýip adamlar şeý diýip başlapdyrlar weli onda da Keýmir serdar diýä aý men çakylyk eder däni Nedir şa çakylyk edip menem barmasam bolmaz ahyryn how diýip diýä garaz şuny näme diýselerem diýä Bir sypaýyçylyga ýorupdy ýa ýagşy tarapa ýorupdyr. Şa çagyrar-da barmasam bolmaz ahyry men diýip. Öňler Çungalyýerik gidende Annaseýit wekili yzynda goýup gidýär ekeni. Annaseýit wekil diýilýän adam bir da bir ylymly, hatly, sowatly adam ekeni. Özem bir hiç zady gahar üste çözmeýän adam eken, hiç bir zady gahar üste etmeýän adam ekeni. Hakylly-başly, gaty ölçerip, dökeli, döküp, pikirlenip Mesele çözýän adam ekeni. Haýsy bir zady ýöne bir ümmüle düşündirse-de düşünýär ekeni. Şoň üçinem dogrudanam şu ýaşulylaň diýeni dogry bolaýsa-da, şo taýda bir başymyza bir towky düşse, Annaseýit wekil bilen ümleşibem men düşünişerin-le diýip, Annaseýit wekili bir gezek ýany bilen alyp giden ekeni. Onsoň bi çagyrylan. Diýlen pursatyna Teýmir serdar barypdyr Nedir şada, Bu ýaşullaň diýýän zatlaryndan hiç zadam ýok diýýär. Gaty, gaýtem, gaty gowy edip garşylap, begenip, Teýmir serdary garşylapdyr. Şuny göresi gelýär diýýär, aram-aram, Nedir şaň diýýär, şu Teýmir bilen oturyşasy gelýämişin. Bi hemme kişi Nedir şa näme diýse, Aý, seňki dogry-da, seňki dogry. Nedir şa öni aýdyp bolmaka dogry şa hem aýdan zadyň gaty dogryda gaty dogry diýip durulsa diýä arasynda özüni barlap görmek üçin bir nädogryrak zat diýsede dogry dogry seňki dogry diýşip durmuşynlar welin şundan Bizar bolup, Keýmiri ýanyna çagyrýar eken. Keýmir näme sorasa, ed pikir edişi ýaly edip jogap berýär eken. Ol Nediriň göwnüne ýaramagy üçin jogap bermeýär eken-de, öz edýän pikirine görä jogap berýär eken. Şu gezegem, elbetde, bir zatlar Göwnüne gelendir-de, bir zatlar soramakçy bolup diýe, çagyrypdyr eken diýe. Indi şu Nedir şaň köşgündäki adamlar öz yz ýanyndaky wezirleň arasynda gep ýaýrap başlapdyr diýe, şu Nedir şa Teýmirden çekinýä. Şundan gorkýa bi. Bi Eýrana şa bolup otyrka, bütin dünýäň ýüzüni bi almadyk, basyp almadyk ýeri ýok. Gelip-gelip bir türkmeniň hanyndan bir galasy ýok. Ýurt nemesi ýok adamdan kemir nedir şa çekinip ýör diýseler näm bor ahyr indi şu ikisiniň agzyny alartjak bolup gaty alada edýär ekenler olam her il alada edýär ekenler indi ke nedir şanyň bir gaty bir üýtgeşik bir aýratynlyk häsiýeti bar eken muň şu Kimdir-de biri diýýär, goşun ýolbaşçylarynyň biri bir ýumuş bitirip gelse diýýär, Berekella diýip, arkasyna kakyp, muňa halat serpaý edip otyr diýýär-de, Berekella, iş bitirdiň diýip diýýär, halat, zat geýdirip otyr. Edil yz ýandan gepi çapyrasy düşýär weli diýýär, gylyjyny çykaryp, kellesini kakyp goýberýär ýaňky adamyň diýýär. Bir haýsy tarapyna barýanyny bilmez ýaly adam diýýärler. Ynha Ramin gaty gowy görüp dur, yzýandan hem kellesini çapyp dur diýýär. Bir şo wagt şuň kellesini bulaşdyryp bolsa çem gelen adamyň kellesinden gylyjy salýar diýýär. Bir çalasyn adam diýýär, gowusynyp ýetişmäkä kellesini kakýar diýýär gapdalyndaky. Indi muň wezirleri şu sapar Teýmir bilen muň agzyny alar delleýän pikirleri bar eken ikisiniň diýýär, a şeýdip. Onsoň a ikisi Özara gürrüň edişip otyr ekenler welin, diýýä, şo oturyşyna, diýýä, ýaňy wezirleň biri, diýýä, aýdypdyr, Keýmir serdar diýipdirler, diýýä, oňa. Bi Nedir şa bütin Hindistan salgyt salýar, salgyt töleýär. Bütin Kawkaz salgyt töleýär. Owganystan salgyt töleýär. Bi Hywa, Buhara, Samarkant, Kokon, bütin durşunamyň hemmesi salgyt tölýär. Siz muň aýagynyň şagynda oturan bir bäş sany adam bolup, bi türkmenler näme üçin siz muňa salgyt töläňzak diýipdirler diýip. Şeý diýipdir welin, bi keýmir bir basyp alyjy adam, şuňňal zady bir gowy görýän tarap bar eken-dä. Her adamyň näçe artykmaçlygy baram bolsa, şol adamlarda-da kemçilik bar-da. Biz görnüp duran, şu ýurt basyp almany gowy görýär eken, diýenini etdirmäni gowy görýär eken-de, indi şuň gowy görýän temasynyň üstünden barypdyrlar diýe-de, Näme üçin sen muňa salgyt töläňok, bu türkmenler? diýipdir weli, Keýmir serdaram aglajyk halk arsak bor, keltejik aýal ärsek bor diýipdir diýe. Şeý diýipdir weli, Nedir şa diýe, Poh öýüpsiň diýipdir diýe. Keýmire. Birden kellesi gyzypdyrdy, asla soňňa zat diýmeýär eken, Keýmire weli şo saparja wezirleň muny aýdanlary jüpüne düşüp, şeý diýipdir weli, Keýmir serdaram aýodaşyny urup otyrmyşyn weli ýaňky diýeni üçin tisginmändirem diýýär. Bu wezirlerem heşelle kakyşyp, hä, boldy-da boldy, haçan gylyj aýlarka bu diýip otyrlar diýýär-dä, indi şeý diýip otyr weli, Keýmir serdaram aýdypdyr diýýär, nedir diýipdir diýýär. Pohuý gargy iýýändir. Garganam gul iýýändir diýipdir diýýär. Men öň bir gepleşikleň birinde aýdypdym, Nedir şa Hywada gul bolup ýörkä bir gara gargany ütüp iýjek bolup otyrka elinden alyp iýdirmändir diýip aýdandym. Şo ýadyna düşüpdir-de diýýär, Pohy gargy iýendir, garganam gul iýendir diýipdir weli. Ýaňky nedir diýä, loh, loh, loh edip gülüp diýä. Birden ýaňky zat ýadyna düşdi diýä-de. Düşüp, bir eýmenç ala gözleri bar diýä-de, şu yzyna öwrülip, ýaňky wezirlerine garşy bir seretdi weli, işik aýdanlar diýä ýere siňip gidip barýan boldy, ýaňky gylyjy Keýmire garşy aýlarmyka diýip durkalar diýä. Bu beýleligine boldy diýýä-de. Indi wezirler diýýä, Bizem näme ederkä diýip janlary çykyşyp otyrlarmyşyn welin, bular diýýä hiç zat bolmadyk ýalaky ýene-de öňki gürrüňlerini, umuman bir goňşy-ara gatnaşygyň gürrüňlerini, bir döwletleriň arasyndaky gürrüňleri bile gürrüňleri edişip gidiberipdir bular şeýdip. Ýaňky wezirler diýýä, Zordan ölümiň bir ýanyndan özleri gaýdypdyr-da indi, şo wagtlar-a gaharyna olary gylyja alaýmaly bolanmyşyn-da welin, onda-da şunam az görüp, şu adamlar arasyny, ikisiniň arasyna gep atyp oklajak bolýamyşynlar-da, Keýmir gelmezindenem öň şu barada gaty maslahatlaşansoň, ýene biri ýaňky gepi aýdandan başga biri aýdyp, Keým Nedir şa aýdýamyşynlar. Hemme kişi gelýä-de, gapydan girip, baş egip, Siziň ýanyňyza gelýär, kim emedekläp gelýär, kim gelip siziň eliňizi ogşap, bir siziň bir hal-ahwal soragyňyza garaşýarlar. A bu Keýmir gelse ýöne dim-dik bolup gelip, salawmaleýkim diýip, görşüp otyrly-how, näme üçin baş egen-a şu diýýämişindir diýýär. Muňa bir baş eg, bu Nedir şa-da, Äý, Keýmir baş egmese-de bolýa diýýämişin. Welin, indi wezirler şuňa razy däldi-de, arasynda garaz, bir oturan kabulhanasyndan çykyp täzeden bir girýän wagtlaram bolandyr-da, Keýmir serdar bir daşaryk çykyp, ikilenç girjek bolanda diýä, şu wagt teglenipdir diýä, ep-esräjik wagt teglenipdir welin, şu wezirler diýä, nedire, biz Keýmire baş egdirjek. Diýýämi şunda? Siz degmäň Keýmire diýipdir diýýä. Ýene, muň bilen işiňiz bolmasyn, Keýmir bile bol. Ýok, siz etme diýmeseňiz bolýa, biz şoňa biz baş egdireli diýýämi şunda diýýä. Onnoň Nedirem hiç zadam diýmändir diýýä, egdirin, egdirmänem diýmändirler welin, şu beýik duran gapysy bar eken, Keýmir serdaryň boýy iki metr töweregi boýy bar eken-dä. Bir daýaw adam aty ýapy-ýokaryk Baýra, guma çykanda atyna kömek edip üzüňňiden aýagyny aýryp, gapdalynda atynyň ýa üstünde eýerde otyrka aýagy bilen ýöräp diýýär, agramly şeýdip ýöräbem kömek edip bilýän adam eken diýýär-de, bir mähnet adam eken bolýar. Ňýanky gapyň öň taýýarlanyp goýlan gapy bolmaga çemeli. Söýäni bir iki metrlik gapy bolsa otuz-kyrk santy Aşak düşüripdirler däni. Keýmiriň indi döşünden bolup durany dik goýupdyrlar diýäda gapyny. Giden daşaryk çykanlara gapy beýik, yzyna gaýdyp gelip girjek bolupdyr weli, gapy indi eginli bir döşünden bolup durmuşyn-da bu gapy. Derrew bir halatly adam pikir edip bilipdir diýen egilip, gapydan eglik girse, Başyny egdigi boljak diýýärdi. Şolaň şoň üçin etýänini bilipdirler-de, beýlesine urupdyr-da diýýä, götinligine iräýipdir diýýä, Keýmir diýýä. Götinligine ýöräp giripdir welin diýýä, girip, gapydan girip, ep-esli gireninden soň diýýä, dikelik galypdyr welin diýýä, Nedir şa, aldyňyzmy almytyňyzy, gördüňizmi diýipdir diýýä. Ses-üýn çykaranak diýýä diýýäň, wezirler muňa baş egdirjek bolýan adamlar diýýä. Ondan gapyny dikeldiň, gapyny ýerinde goýuň, öňküsi ýaly edip diýipdir diýýär. Indi bular oturypdyrlar, gerek saglyk-amanlyk işlerini sorap, bir sorajak zadyny Nedir şa sorapdyr, Keýmir sorajak zatlaryny sorap, indi bollum edip ugrajak bolýamyşlar, bolup ýetjek bolýan zatlar-a başa barmandyr. Nediriň gaharyny getirip, Teýmirin gylyj aýlap kellesini aldyrjak bolýar ekenler-dä welin, indi iki sapar synanypdyrlar welin başa barmandyr. Indi üçünji gezek bir zat etmegem öz janlary üçin hatarly bolansoň, öň taýýarlap goýan bir zatlary bar eken, muň Yrzaguly iň ulagly, ulaglyşy bir hili gepe gidýänräk oglan ekendi. Bir Eýrana şa bolarlyk derejedäki Bir Alla oňa akyl-huşam bermedik bolmaga çemel bolman, kakasynyň garşysyna taýýarlap başlapdyrlar diýýär. Şo wagtlar şu Dagystany Nedir şa alyp bilmän eken diýýär. Şuny Dagystana gitmek üçin Kawkazyň şo bölegini basyp almak üçin goşun jemläp, ýene-de bir ýüz müň goşun zat jemlemeli, salgyt salmaly diýip diýýär, goşun jemlemäň aladasynda bolup ýör eken weli, Bi adamlaň içinde diýä her hil gürrüňler ýaýradyp bi nedir gelipdirde halyk ekin ekmesinem goýdy mal bakmasynam goýdy bir edilýän işler hojalykda erkek adamlaň etmeli işleriniň hemmesi galdy bir salymdan şol adamlar şol işi nädip etjeginem biljekgär bular diňe ýöne goşun gullugynda gezip aýlanyp ýörler şundan dynmasak boljakgär diýip yrzagulyny oýnap sen kakaňy atyp öldürip Senem ýerine geçýäň. Biz sen atdyňam diýmeris. Bir säwlik bilen ok degipdir diýeris. Senem mirasdüşer hökmünde sen patyşa bolýaň. Bu Eýranyň halkyny bir bu beladan sow sen kakaňdan diýip, muny oýnap-oýnap atmak derejesine baryp ýetiripdirler eken diýýär.